L-ewwel ħaġa minn eh, milli nisma' meta xi ħadd ġdid jiltaqa' miegħi jgħid li jiena taf kemm naf affarijiet. Jien nikol ħelti ta', jien nara l-videos, jien naqra ħafna websites, jiena kieku ħin nista' nikteb biografija, nista' nagħallem kważi fuq in-nutrition. Imma jgħidu li wkoll li Nibqa' lura milli nagħmilhom l-affarijiet, qis li naqra kemm naqra dan il-Kelma tal-Hemm ma nagħmel xejn minnhom. U fil-fatt jiena ngħidilhom isma', kieku inti, imqar, taf wieħed fil-mija ta' dawk l-affarijiet, imma tagħmel wieħed fil-mija aktar, tagħmel one percent iktar milli qed tagħmel illum, ara x'avvanzi tista' tagħmel. X'jiġifieri? Mela ejja ngħidu, ħa ġġib eżempju bija, illi jiena tgħallimt illi għall-mod tal-kelma mhux idea tajba ħafna li niekol ħafna fats u ħafna carbs fl-istess ikla. Imma l-aħjar illi pereżempju jekk ħa nieħu l-fats jew ħa nieħu l-carbs, kemm jista' jkun nisseparahom minn xulxin bħala ħin tal-ġurnata. Għaliex? Għax kif tkellimna f'videos tal-passat sabu illi meta nieħdu high carbs u high fat, dawk huma t-tnej sorsi ta' enerġija u l-ġisimna jsibha komda illi jgħid all right mela jiena li nagħmel huwa illi nistorja aktar xaħam għax għandi żewġ sorsi ta' enerġija qawwijin allura nista' inżomm ftit minnhom għal meta niġi bżonn. Issa, jiena dik nista' nitgħallimha u ma napplikahiex. Jew inkella nista' ngħid isma' qrajtha ħa nippruvaha. Ħa nagħmel ġimgħatejn nipprova nissepara l-fats mill-carbs. Ħalli nara daqsxejn jekk hux ħa nagħmel xi tip ta' ġid jew le, ħa nara daqsxejn il-qomos, jekk jagħmlux xi differenza, ħa nara l-ġinsijiet. Nista' ġib eżempju ieħor. Ngħidu waħda mill-videos tallimt illi l-aħjar nagħmel nofs sija exercise intensiva. Ħa nara jekk hux vera mhux billi jgħid Grasso illi wara s-session inkun iktar enerġetiku flok iktar għajjien u mitluq. Ħa nara jekk hux vera naqqas forsi minn dak il-ġuħ żejjed. Ħa nara jekk biż-żmien nibdax nibdiex anka nara l-qalb żied qed jiġini aħjar. U llum fuq l-iscreen qed taraw xi ħaġa li hija pjuttost interessanti. Intom tafu b'tobba illi jpejpu? Ħafna minnkom ħa jgħiduli iva. It-tobba ma jafux illi mhux ideali illi aħna ma npejpux, per eżempju, dawk il-ftit tobba illi jpejpu dax naf li mhux kollha, Alla ħares. Imma ma jafux dawn allura qatt ma tgħallmu illi sigaretti ħażin? X'inhi d-differenza? Differenza hija bejn x'taf u xi twettaq. Jekk dawk l-istess tobba Tajjeb. Isibu l-iżvog tagħhom f'xi ħaġa oħra, bħal ngħidu aħna, per eżempju, jsibu iktar exercise intensiv. Għall-mod tal-kelma, jitgħallmu jirrilassaw naqra iktar b'tekniċi, techniques, illi illum nistgħu nsibuhom anke minn fuq l-internet. Ma jkollhomx bżonn illi jibqgħu addicted għal dawk is-sigaretti. Issa din hija easier said than done, għax anke, fil-fatt, huwa ppruvat illi inti l-aħjar jekk ħa taqta' s-sigaretti mhux taqbad tgħid txuh bum, imma tibda qisek tnaqqas minn dik id-doża illi moħħok huwa mdorrija bih sakemm jibda jnaqqas imbagħad gradwalment. Però mhux l-iskop tal-video illum, l-iskop huwa li ngħidilkom isma', l-importanti mhux x'taf, tajjeb għax it-tobba jafu li s-sigaretti mhux tajbin pereżempju, però huwa x'tagħmel illi ħa jħoll u ħa jorbot kollox. Niltaqgħu.